Maral Durdyýewa, Müňden bir bäsleşigine emin agza bolmaga hak edýän ýüzlerçe sebäp bar. Ine, şu aýdymynyň özi ullakan bir eser dämi?
Ýürekler demirdir sen meniň üçin iki dünýä Ynanjym sen imanyň sen. Häzir sahnamyzda ýörite siziň hormatyňyza. Türkmenistanyň halk artisti, meşhur sungat ussadymyz Müňden biri bäsleşiginiň iň bir giň, iň bir köp ýylgyrýan, hawa, iň bir bahasyny gysganmaýan, hawa, iň ussat emin agzalarynyň biri, hawa, aýratynam çagalar näme görýän bolsa, maňa-da şonçarak, hawa.

Ejeleň ýüregi gülden näzikdir. Ejeleň hiç erbet arzuwy bolmaz, arzuwy abatlyk hem-de saglykdyr.
Heý, aman, jan salamyş, ýene bir öýüp baralymyşyn.
Ýigrimi dördünji ýyllar çagalarymda-da seni kän gördüm-dä. Hawa, kän toýsadykda. Saňa-da ullakan sag bolsun aýdýan. Ýa, sag bol, ikimiziňem zähmetimiz ol. Näme üçin Begmyrat bilen Ýagşyny bile tutmaly? Sebäbi
bile tutulýar bagşylaň ýanyna biz gelişýäs. Hajy bilen Emraň ýaly bu zat. Hä? Hawa. Gyzyk bolýar. Öte ýyl bara. Eý! Her gün ýyl klasika bolan ýaly-la. Adamlar, şi Begmyrat ýa şi Hajy Emra şu toýda bile bolamyzda biz üçin her gün Erbet Waysda bolan ýaly-da. Şeýle gyzykly, şeýle beýmana çykmak agramly gowy goşgy okadymy? Seni öz tarapymdan bir şou edesim gelýär. Ýok, indi gyzykly zadam bar-a. Özüm üçin hem gyzykly. Çykyp indi näme borka diýýän, düşündirilenmi? Sebäbi ýagdaýa görä toýuň öz depginine görä täzeligini kitlýärler. Adamlar, ýigrimi bäşinji ýyl ikimizem oba bir uly täzelik bilen başladyk, ullakan jogapkärçiligi girdik. Begmyratjan. Birinjiler hatarynda meniň goşguşlarymy menä Hemraly at bilen hemme oborudnýasy ýokary derejede üpjün edilen ussat operatorlardan düzülen täze topar döredip nesip bolsa şy türkmeniň toýlarynda hyzmat etmäge ine biler bek uşak ellerini çeker Işe başladylar. Awa Begmyrat jana-da ýeňil bolmadyk işlerine ullakan üstünlik arzuw edýän. Şa melek toý hyzmatlarynyň ähli işlerini, guramaçylygyny hem, şoň toý desterhanyny hem, bezegini hem, hemme zadyny hem özüniň üstüme alanda. Senem gutlaýan.
Sag bol a. Seniň gaty uly jogapkärli işiň başyna bardyň. Şo tarapdan bize ynam edilýärmi? Saňa-da, bize-de. Onda, diýmek, biziň ynamy öldürjekligimizi ynanýandyrlar, bilýäňmi? Allajan şo ynamlaram boşuna gidirmesinler-aý, nireden şulara sataşypdyryn diýdirmese, Eldar patyşam. Nezip bolsa, nezip bolsa, wagt öň sataşaýmaly eken-ä diýdim. Şeý diýdim, walla, nezip bolsa, şoň üçin hem gelejekde, Gowy gowy işler gardaşym şolaryň şunça jogapkärçiligiň arasyndan hem biz hökman toýlarda gyzykly gyzykly pursatlary size ýetirer durarys. Seň studiýaň nemesi nämedi? Ynam sizden netije bizden. Bizde hemralygyň esasy maksady dostlarymyzyň halkymyzyň gowy günleriniň toýly günleriniň hemrasy bolmak. Ana.

Beýtýä üz depini ýürege alman, Durmuşyň synagyn kynçylyk bilmän, Gaýgyly günleri ýaşdan, Taňry utanman, Şatlykly günleri, ine şeýle toýly günleri Köpräk ýaşalyň!